Ai timhnak chungin Aohbannak lamhruai chung kan biakmi kan Pathian nih lam a kuai i hika bu ti le pul khual a rammi hna he zong lam na lawm tein Pathian i a tonnak caan ṭha sunglawi in kan hlatmi chungin hi bantukin pu le hna nih Bawipa sinah lawmhnak biachim ṭi ding le thluachuah hal ding in caan le parawhrem timhlamhnak ngeimi chung zan le caan hmangin hi bantukin thiang ah Bawipa min kan Pathian a min hmanh si ko seh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah tha tukmi ka bian kan Pathian Bawipa na dawtnak tu sang tu san. Zeicah kan techian Bawipa ka pawng kan kama. Tu ke la thong pang Bawipa ka lo thong nak thong pang kan khung ko lio zong ah ka tampa Pathian. kan nih vialte kan Pathian

Riakṭam in siseh, thliphihlei in siseh, hriangkhanlei in siseh a rak ra mi nan dihlak cungah Pathian nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Tutan i hika hmun hi zeidah kan tuah kan ti a si ahcun Ai hmu bal lomi le ai tong bal lomi le ai thei bal lomi tam pawisa tonnak, lunglawmhnak, raithawinak thlacam kan tuah hi a si. Tutan ah hin lawmh awk tlak taktak zong a si i, cu pinah kan lung zong ai hmuih tuk i, cu pinah Pathian sinah cu lunglawmhnak cu Pathian sinah han Pathian zong nih kan hmanpi sehla lawmh awk tlak taktak a si ti dirhmun hi Pathian tu nih kan chim hlah seh ti Duh ruangah hi hmun hi thlacamnak bite Khrihfabu thawng le khualaram thawngin kan tuahmi te hi a si. Tutan ah kan tu kan ti lai. Na cu kan ṭang zong kan ti la. Kei hi bantuk au ka thiam le ka far ta kan ṭang. Ṭang thar kan neihmi te Cuhlan a liamcia caan chungah hmurlak ka cu phone kan rak rak sawm bal ko na tiin zeibantuk pungsan na si le zeibantuk misam a ken zong hi kan hngal lo. A lungthin put zong hi kan hngal bak lo. Ai dawh lo dawh lo zong kan hngal lo. A pu le zong hi an pum dawh a ṭha maw, an fim maw, an a dawh maw dawh lo zong hi an kan hngal ve lo. Tutan ah sunglawi taktak tein kan na dawhnak zong kan hngalh i ai dawhnak zong kan hngalh ve i kan na dawtnak zong kha an kan hngalh i an kan dawtnak zong kha kan hngalh ve tikah cucu kan lunghmuih khunnak le a sunglawi tukmi ni le caan a si caah cu ni le caan i a rak chuak khomi nan cung hrimhrim ah hin kan i lawm taktak ti hi a voi hnihnak ka van nolh duhmi a si. Tuten ah Vamvam pa kan ti lengmang mi a rak tlun tikah hin zeitik hla a tlun la ti hi kan hngah lang taktakmi a si. Zeicah kan ti cun ka berhmai in sa bantuk in tu thar te bantuk, ṭang thar bantuk kan ngeih tikah hin ka fale zong an i ngaih i nu le pa zong kan i ngaih taktakmi a rak si. Cu tikah hin hi bantuk tein chawnbia tu te hna hmanh hi a va nei te lai lo i theihhngalh zong a va nei te lai lo ka ti na tein ninni tiang khuatlang Khrihfabu Khuanupa innpa chapthlang nih nan tlawm taktak. Milengka hi ṭhing lo tein an ei i chawnbiatu zong hi an nei. Cupinah khuathlanglei ram in kan unau hna a simi a tufale an si zongah ka a nau ka leh in bawi ṭha a rak rami a si zongah chawnbiatu tampi nan um tikah hin kan lungcemnak le kan lunglawmhnak cem cu a si ko. Ka hin a naupa bawi ṭha cu an chim bantukin Kalymyo ah a ummi Pastor rian a ṭuanmi si i a nu le pa lawng tlai ah ral a zami a si i a nupi nu zong a zami a si. kan theih fiannak ding ahcun zei kan ti la hmun lepi i pastor pa a khamh sia khamh kan ti lengmang mi a far faak a si ti kha ka i camera ban kan ṭuan mit hmaan ban bet mi pa he Peter hna lo le ke Peter man to ka se ni he a rak si ka i kan unau Singpa Cung hi amah unau chung ṭhiamṭhiam vangvangpa chung khat ṭhiamṭhiam si i amah nih meisapnak a ṭha deuh in van an tuahpiak te lai. Ka hi Israel an si le vei ah khuamin ah nan ril lai selaw a min si ma kha Israel si ani bunh zong la cangmi si tlang balbak si kanu ngak hna nan um i lek lawi hna mi cun vei ah sok khawh khawh a si ani hi midai te si mifel te si siangkai zong ai ai tim cangmi zong a si. Hiti hin van zulh hna. La cu kan la lawm taktak la cun thripi lei in ka far le si zong ah ka tufa te zong man ra satral taktak lunglawm taktak te in eh chon biak saseh keimah zong ka dawt saseh ama pangpang pa an dawt long sa lo man khat te ai tong bal lo mi long te hriang khan le in tuan kip umnak atu tuan kip rat tu ma liu se atui an in sini umnak i an fanu nungak um ko ka hen avan chok kho de ulul sima ti rak phan be chang Mah zong cu a rak phanmi a si le ai tong bal lo tete hna kan na tonmi hi Bawipa dawtnak a si. Lunglawmhnak raithawinak te cu kan tuah bal ko a si ko. Tutan ah lunglawmhnak raithawinak i a rak chuak khomi nih thlacam kan duh cemmi cu zeidah a si kan ti si ahcun Vanman pa a kalnak a lamthluan siseh A nunnak a dirhmun a zeizong vialte hi pulte kut ah kan ap piak u. Rian hma a nei rih. Ram pakhat le pakhat kan si tikah kal umnak vanlawng siseh, mawtaw siseh ai citmi tinbaw ka si zongah tampi lakah a kal ummi si miphun holh kip cawk in a pal ding a si tikah a thiam lomi le a hngalh lomi tampi lakah Pathian tu nih a kehawr a hnu a hmai in lam kan hruai piak seh ti hi kan saduhthah i thlacam kan duh cemmi cu a si ko. Cu pin lawng si loin a kaltakmi a chunkhat a fale sina seh an nupile sina seh dam tein a ti le pun si zongah a khrihfabu le an sang an peng le a riantuannak hmunhma te zongah dam le luang te a phan i rian te zong a tuan i chungkhat le a nupi le fate Khrihfami sin zong damte thanh khawhnak ding tiang thlacam kan bawm ko u ti te zong kha amah sin lei hoih in thlacam cahpiak ka van duhmi a si. Ani hi a hmurka he at lawm pa na te nan chonmi za can le ko hna la a ruang cu lai holh thiam ve ko le ma ruang ca cun zei kan ti la lai holh te khan hal ko si ka hi mi ha ta phun chapo phun hi ka si pa tikah zei si tutiang kan dir hmun caan chungah hi tluk in an kan kilvengmi chumchuan lei in hawikom dawt innpa chakthlang vialte a cawlcaangmi cung zongah bawipa nih thluachuahnak ampi hna solo nan rianṭuannak kip ah Pathian lam hruai ko hna sih ti zong kha ri a theimi nan cungcuang zongah khan lawmhnak van chimchih ka van duhmi a si i cu pinah pakhat te van tanh ka duhmi catlang re hi dawng sawm sri le dawng a rong an kawh hna hna tiin Mahka kan unau a simi, kanmah kan unau taktak a simi bawikhap va le vei ah khi vei vanzung pa lawng hi a ra khomi a si. An fale pahnih ve nih an van zuhnak kan a lawm taktak. Cucu kan i lawmhnak cu u le nau dawtnak taktak an nei. Anih le hi tlau rih ah CNF lei in raltuk dothlennak ruangral mithmai an van lak i hika te ah vampangpa sin zongah biaruah tonbiaruahnak le hi bantuk mithmaiṭha te an hmuhmi le kanmah unau cung si zongah kan chungkhat kan sin te an rak ratmi te hi kan i lawmhthemnak a si anmah cung zong Bawipa nih thluachuahnak pe ko hna seh thlacam kan duhmi cu vampangpa lei cun ma si selaw tutan ahhin kan tonmi thil na hngalh dih Bamban paca thlacam kan tuah ko na tein amah ca pakhat kan ti la kan ti ko na te kal lakah ai hrolhmi te thil a um ruang caah kan fapa hniang cung cu a liam cia ningani na yi hleihnih le pakhat kal lakah khual he cycle ton sun ruangah ke kiah tiang an ton kan si tikah Cu tikah atu ah hin tete hin kan thlop bul cuahmah lio si. Keimah zong hi ka liang hi atu hi a tla. Sinain Vanvang pa he kei ca lat tuih bak in ka dawtnak a langhnak cu bawlung chuihnak bak ka dirpi bak ko. Ka chuih kho bak lo na te ka liang hi a tla bak mi sinain zaan hmanh tit kho lo na te dir ko ning te ka dawt tak tak. Le hi bantuk tein tutan ah hin kei cu Khrihfabu nih kanmah le kanmah dawtnak cu nan kan dawt bantukin ka a rami vialte nih lungser le dawtnak taktak he in nan rak rat bantuk tein vanbang pa ca siseh hniang cung a dam lonak a ke kan thlop cuahmah mi siseh keimah zong ka liang hi atu ahhin an kal hnu ahhin sizung lei pahnih kan duh pah ko. Le cucaah cu hi zong cu pek hau lo tein Bawipa nih zeipaoh a khaan khawh i a tuah khawhmi thil cungah a thuziarmi kan si bantukin Bawipa nih hi sizung kal hau lo ti zong kan dam khawhnak ding caah thlacam ta a rami nih kanmah in chungkhar kha lei ne te i tlawmpal te cak an man duh chihmi kan chihmi kan duhmi a si Hika i kan unau le sir hna seh, bawi ṭha zong si ko seh, hriangkhat lei si zongah, hriphalei si zongah, vanvang pa si zongah, anmah le an umnak cio te ah, anmah le an khua le an ram le an chungkhar le an Khrihfabu ah dam tein an lamhruan chungah Bawipa nih lamhruai hna selaw cuang tein an phanh khawhnak ding tiah ka thlacam kan bawm ko u ti kha tawi tein chim kan duhmi sile a nu nih a sermi sile a kan pehte la Bawipa nih thluachuahnak kan pe ko seh.

ka ni chungkhar hi tawi fiang tein chim ka duh nih cun khuasak cu ahohmanh a har lomi kan um lo na tiin tuchan ahcun ramchung ramleng i bawmhchanhnak ruang khuasak hi hlan bantukin a um ti lo ahopaoh cungra tangin i lehthan le vai dir hnawk a si tikah nihin ni ahhin kannih dawng cu ti ko lo cu kan ṭhutdir le kan cawlcangh khawh hi bibiak le an pa bak hin si. Bawipa hi kan mui ai hmu bal lo. Asinatein pi le pu cungah dawtnak a neih ning kan rianṭuannak ahhin ka pi ka pu phaisa kan kuat hna hnga ti phaisa kan kuat va cun ka fale damlo kong zongah hin ka biak nih hin a kan chawnh le zeipoh te hi anmah nupa nih hin kan tawlrel dihmi a si. An cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Cun a pahnihnak a chim ka duhmi hi cu Lawngtlai le i a va zohkhenh le a va nawl hna i a van chuah tikah phone in kan i chawn tawn. A dih tuk hei ti le lawngtlai manh leih lawngtlai thianglang ti si ma kha a umnak khua kha a um a ha khan thianglang ah a ummi khua an si an- khua an um le mah kha a kik tuk a ti le zingka cu a tho lo um ti bik in i hmuh bik in kan i chawn le Fianglang mah e kaa lei hmanh a kik tuk ahcun hika cun a kik tuk lo le zeitin na um te la ka ti le ruah lo piin Pathian ram sualnak thawng kan sin ang bang khan le nizan ti cu a kik tukmi fanah a thirh bak in thirh ve a rei ti ti awk bak ah ai ti thiam le a khua kal chawng te ti sele Dianzan cu vanlawng cu van zuang la an ṭih tuk la ka ti ka cu ka holh bak lo le tuzing ka ti le Cun biatak in ka thawh hlan in tho rih. A thaw panh tuk ka ti le zei paoh kha kan hmai kan sannak maw, innka kal si zongah bokhlat i kholh ṭuan bu zong kan bokhlat ah an tla la ka ti in ka sang lo cu teh ka ti lo. Innka kal zong an buai tuk ko la, ṭhuttir cawlcanghnak cazna tein Lai lei sining cu an hmuh thiam rih ko hi ti. Zei paoh hi kan kan ruah thiam. Jehovah Pa zong Solomon pa si zongah, Israel si zongah, dawt aa si zongah zeikan ti hna nan cawlcanghnak le nan ṭhutdirnak le saram lonak a ummi kha kan ngaithiam ko u. Law Bawipa tu nih nan khuallam le nan cawlcanghnak ah a ummi hruai hna seh ti kha ngaisai ka van chim duh cun, tutan zarh hi nihin thaizing an um la le zarhpini nikhat ni ka hriak kha nakal ding an si. Le Matu pa hme tein hihi ni van i ton hi kan si ha rem hrim lo. Nain a zeitin hmanh ai thiam lei lo caah kan van i tenhchihnak cu si le zeitiawk hna ṭha hika hmun a rak kan rak ran dihlak cungah kan i lawm. Zan lei ah rawl zong ṭha le ṭhi tein dawh ca deuh tein duhsah tein kan ei pi u la. Zan lei zongah nan ei khawh cang kan lawi hlah u, kan leng rih ko u duhsah tein. Bawipa nih caan ṭha a kan pek ko caah nihin te cu Denmark a ka varvar pale a naule zong dam tein siangkhan an kal khawh nakhnga le an khua lei i December thla tiang eh December thla chung January thla tiang khi a um ding a si. December thla dih khi cun tlawmpal ah zarh khat hnih in caih thawh ding khi si. Le mah khakha tiang zong kha dang tein Bawipa nih zaangfah i zutlei a kal khawhnak ding tiang zuaṭam a phak tik zongah Laitlang tlungmi zuet an phak tikah khan a chia kho cu an zaw tuk na kha zong kha Bawipa nih ngandamnak a pek khawh nakhnga ding caah khan thlacam u kan bawm u ti kha ka van chim duh a chim bia ka thiam lo natein a ruah ngaihpiak zong ka thiam lo ti kha ka lung a tling.

Kawlram ca zong ah zeihmanh ka tih khawhmi zong um lo. Cuaholh le rel lei zong siseh, zeihmanh ah ka tih khawhmi zong um lo. Meh le chia zong ah aa si ko nain kan tuu te pei a si cu tiin nan ka conglawm ve caah hin thawhruahnak tampi ka ngei. Kei nih cun khamzia zong kan cham ko hna lo, Pathian tu nih cham ko hna seh ti zong kha ka van chim duh. Cun Kayan a kutling tling hrim cang ve lawm. Tu te a tunu a dawt hrim timi hi a taktak in ka hmuh. Zeiruang ticun vok pahnih thah timi hi a har ngai ti a si. Zuar sehlaw zeizat remrel kha ka hmuh hna. A chungkhar zalonak kongah hika i lailei sinak ahcun hlawh neimi zong si lo, sihmanhsehlaw mah tluk in kan cungah dawtnak hi a tuzing ahcun

Biachim holh rel zong thiam a loh. Mah vialte cu ruah ahkhan rak ka theithiam u law timi hna ka vun chim duh. Tampi ka lawm. Pathian ko seh. Kan tlangbu kam kan rat hi ka u hi nan dawt taktak ti hi kan van hmuh tikah kan i lawm tuk ti kha van chim ka van duh ta i kan unau hi atu na van chim bantuk in khan biachim holhrel kan thiam lo i kan i lawm ti pin hi cu peh hlei ding kan nei lo kan i lawm te tak puṭha bawipa nih a kan pek i a mak ka ti ngaimi cu ika zong kan i tong hlan hrimhrim zong in a luancia cang ka u a hung tun hlan reng hin hin Thalei-meuh zong an ra tawn. Cun kan chunhbiak tawn ahhin a yin hni tukmi inn hin hika cu ka pu le te zong si hna seh, thlanglei ka pu le te zong si hna seh kan um hna i chungkhat ding hrimhrim kan si ti zong hi ka van hmuh tikah kai lawm tuk. Atu te zongah ka unam van conglawmhmi nan dawtnak hi nulepa u le nau hmanh nih kan tuah khawh lo leng tiangin nan van dawtmi hi kan hmuh tikah ka kan pu le te nan cung zongah kan i lawm tuk ti kha van chim ta ka van duh i le ka u hi bawipa nih a dawt konglawm te van chim ta ko si law ani hi kum hleili a si bak in hin Malaysia a rak kalmi si i ngakchia tein a rak kal i ka nu nih hin a rak siang lo tukmi te si kal lai hi natein Malaysia kan a kal i tihin a kan zohkhenh tungcem ah hin a cang i cu lawng ma si loin nupi kum thong hi le hlei hi ah khan ubiak e hin an i um i nupi ṭhate, mo ṭhate zong Bawipa nih a kan pek i Lai phungthluk ah a ummi cu nupi ṭha nih rualzah a pumh ti bantuk te khan rualzah hi a kan pum dih i ka zong ka pu le te zong ai thei bal lomi zong hmun khat te ah ai daw tak in u le nau bantuk tein a kan pumh khawmtu hi ubiak hi a si i a cung zongah hin kan i lawm tuk mo ṭha kan neihmi hi kan i lawm tuk ti kha van chim ta ka van duh i cu hlei ah pi le pu ṭha zong bawipa nih a kan pek kannih chung hi lei chung ka aa kan si le lunglawmhnak bia thim le holhrel hi kan thiam lo tuk i chawnh biak zong hi kan thiam hna lo i sihmanhsehlaw tuni tiang a kan theih thiam zawn a kan ruat pengmi hi kan hmuh tikah hin an cung zongah kan i lawm tuk ka u na conglawmhnak le ka u nan dawtnak kan hmuh tikah a hlei in lunglawmhnak tampi ka nei i nan rianṭuannak nan kawhawlnak cio zongah Bawipa tu nih thluachuahnak in pe ko hna seh ti kha ka biadonghnak ah kan chim ka bantuk lunglawmhnak tampi ka nei. Amin.

Bawipa ṭihhu in tlawmte ngeih hi a tampi ngeih i hnahnok ngaiin umnak in a ṭha deuh. Dawtnak a ṭialnak zanriah cu an hrinsor hi lawng hmanh in sihsehlaw a ṭhami cu sa i tuahmi ni zanriah huatnak a telmi nakin a ṭha deuh. Unau siseh, tulofa sinupa cungah kan i dawtnak hi zeitindah dawtnak taktak a nungmi Pathian sinin a rangmi a si awk a si tikah tuni cun a chim ko. Cu dawtnak kan neihmi cu nihin ni chan ah kanmah lawng si loin kan pawngkam i ukmi hna minung hna nih hin Pathian sunpar ah kan hmuh i an theih khawhnak ding caah tuni caan ah kan chim. Awnak tukmi kan Pathian nan in thang kha si ko seh. Tuzan lei caan ah Bawipa pu le pu na dawtnak Bawipa i ka hmuhnak na sinah